N yil ŋɔ dundɔŋ puuni yɛtɔɣa ka a yɛli maa, Mɛɛr A, yɛn Naa o zuɣu yɛ kandini m-bala. Ŋuya ka wula ka la... A gba ku ʒimi ka bi bɔla ni naa sɔŋ ba. Ni n-sɔŋ ba.
Ka wula ka a mi ni lala nir n-nya a? Di di tu ni a sɔɣ amaŋa ka a yina kɔh amaŋa. Ka a di lan zaŋ amaŋ ti tabili ni, domin a mi ni a ni niŋdi binshɛɣu maa, din ni ka a yina. Ka n fo ka yɛn baari pun yina. Yɛma n-gba ŋmaai li mi ti kpe sunsuuni kamani ka rigrɛti, bikɔs. So n boli ma ni ti niŋ li n yoli la tim ni niŋ binshaɣu maa ka o lan la ka ya naa maa filim maa sori niŋ mistake n ti zaŋ li pa o dundɔŋ ŋɔ puuni laa n daa niŋ mm. ka m ma be kpatiŋa m ma ni be kpatiŋ maa ka eh, m ma be kpatiŋa m ma ni be kpatiŋ maa ŋun ʒimi ka bia ni video santa ni bɛ yɛn niŋla maka duu ka paɣa zaŋ kuɣu chaŋ ti sani ka bi kuli bembe n-ti yina ka mi. Ama gba yaa bala.
Tɔ. Ka o ku lihiri li, n na bi ti kuhi yirigi ba bahi. Kɔyi.
N ku kuhi hali ka bi ti bɔhi, Ah, luŋ a miri paɣa, ka wula ka a lan kuhi yaɣili a? Ŋun yɛn n Juu Nafiisa m-bala. Ah, ah. Naawuni zuɣu ma ka Juu tali mi di la bia maa. O mi ni niŋdi binshɛɣu maa, o, o, o, o, o bi dee, o, o, o yɛtɔɣa ka o niŋdi maa. O yɛtɔɣa ka o mali. Ma ka Juu tali di la bia maa. Ma ka Juu tali n-chaɣi ma m bi chaŋ shikuru. Oyo. because hali bira try chaŋ shikuru ka bi lihiri n piri bihi maa bɛ shikuru duu man yɛn pami bi yi bɔhi ansa shɛli man yɛn zala kpaŋa because naawuni tila maa lan binshaɣu man ni tooi ku lihi Fast- fast brain ehe, man maa tooi ku ku lihi bini ŋɔ n pɔn naawuni ka baŋli bee Kabla. ka ka ka ka readili kaman ka di niŋ alahiʒibisi ka mi bi chaŋ a ni ku yɛn zami ka ka baŋli ka ansili tiba ka madam maa ti chaŋ ti yɛn ni n piriba ni o chɛ ka n kana shikuru Ai Oh sorry. Bɔndali ka n yɛn niŋ ti nyɛla so yuli n call log puuni ka n yɛn bɔri ni n text miss bi number shɛli bo ka ni yɛn di wahala ya ka a yɛn mali phone maa na bɛ o ma dalim bɛ bɔndali ba ka n zaŋ phone maa na ka a niŋ li tima n daa lab di phone maa n daa liha pam so din ka n yɛn zaŋ na taɣi yɛtɔɣa maa.

But sometimes bi wubisiri shɛli bɛni ka a yi wubisi bia maa o ti niŋdila alibarika amaa ti bi mi mi ka bi daa yi wubisiriti la ka ti zɔri biɛɣu kam n daa mini yiɣisi kumbo n chaŋ tinkuna m ba a sani n kpɛbu na yɛn ka m baaba labisi ma ni n chɛma ni n kuli lan niŋ chaŋ n ni niŋ shɛm kana n chaŋ tiŋ lab kumbo n nab n kuli lan yiɣisimi n baɣasi n lan gbaai soli mani yan guura chɛchɛ bari ti nyɛ ma pii ma faan n paai kumbo Nab n piri bɛ mini zoya. M ba man maŋ yan daŋ yibu m-bo baliga n-ku bo barinzim m-pa o cheche zuɣu n-kana n-ti fiɛbi ma zaa
ni n di ti ŋma daŋ. To amaa dini n-che ka ti ni yi laɣim niriba kam ni ka bɛ booni ti jɛrigu. Domin shɛ a yi laɣim salo kam puuni bɛ mi a la jɛrigu jɛrigu ka a mi diri a daanfaani. Because daadam ŋun ŋuna bɛ yi wubisa m mali halli pam. M mali bimbu din bi chani biɛhi zamaatu laɣimbu shee, amaa di mi yɛn nyɛla apiligu bɛ ni yɛn wub saha shɛm maa. Man man ŋun ʒiya ŋɔ, a daa kana n yi dan yili nti nya ma waa mm. n di bi bɔri ni ti shihi li okay. kaman maŋ baŋ ni bi wubisi ma. Ma ti ʒila program ma ka ʒiri n yɛli. Kaman maŋ baŋ ni bi wubisi ma. Aba, aba. Mm, ni daa kana ti nya. Although nyɛma ti ni daa yindi kunna ti daa yɛla yɛtɔɣa pam kaman how ka a yɛn be doo yili.

So m mi a ni yɛn duhi loori maa shɛm m bee n duhi li ni yɛn duhi li shɛm ka ti lahi muɣisi ti ka muɣisi samban ni nima. So n di bɔri ni bɔhi a question shɛli, am ti tuma ŋɔ ni bɛ mi